Helo pa, what is happening, shwt mae pethau, Jed sydd yma, croeso nôl i'r sianel, come on, dyn i mewn. Cymyn! Nawr heddi mae da fi fideo special iawn. Ar diwedd y mis, wrth gwrs, ar y chweched a'r hugen o Ebrill 2021, mae'r noson wobrwyaf fwyaf enwog yn y byd yn digwydd, y Oscars. Nawr fi gwybod beth chi'n meddwl, Jed, pam wyt ti'n mynd i'r Oscars? Chymod, ti'n actor amazing. Wel, ges i invitation, right? Ond, So, mae pethau fi'n neud, mae angen fi'n neud fideos i pop ti, so... Ti'n mo? Yeah. Felly, o'n i'n meddwl, be am i ni wneud Oscar type noson o brwyo ein hunan? Hmm. Ta be beth mae hwnna'n mynd i edrych fel? Croeso nôl i Noson Wobrau Anrhydeddus y Pop Tees yn fyw o LA yng Nghymru, Glynir! Mae wedi bod yn noson bendigedig mor belled na dyweda i am. Oh! Oh! Jim! Am noson! Oh! Mae pawb yn edrych yn oh! Yn fabulous! Ha ha! Fi rili wedi enjoio gwneud yr holl celebs yma heddi! Oh! Oh ie! Am gasg gwych! O actorion sydd gyda ni yma heno, pawb yn edrych yn awyddus i gweld pwy fydd yn ennill y ddau wobr olaf, y ffilm orau a'r actor gorau. O, a be am Jed, y cyflwynydd y noson heno 'ma, mae fe 'di bod yn ffab, nag yw e Diane? O! O! Ie! Jack quit eat your heart out! Be? Dim byd, dyma fe'n dod nawr! O!

Diolch. Diolch am y croesawiad hyfryd yna ar ôl yr egol, a chroeso nôl i'r Pop Tees. Reit, amser nawr i cyflwyno'r wobr nesaf, y wobr am yr actor gore. Ac yma i cyhoeddi'r wobr ein hoff pâr cariadus, Dave a Devon.

Dafydd, ti'n edrych yn amazing, totally lush! Rili, rili lico beth ti 'di neud. T'mo' fe 'di gweud dim byd am sbectol newydd i? Na, dim byd, dim byd, ma' hwnna'n fine, ma' hwnna'n fine. Fi mor hapus i bod yma heno. Rili yn hapus i bod yn cyflwyno wobr a ddim derbyn un. Fi rili yn hapus! Ydw i, ie. Hapus i'r holl enillwyr allan 'na.

Morris, lawr y lwybr losin, heibio'r Eiffel Seventy, rownd y roundabout, a wedyn heibio'r lle weird 'na, Merthyr Trig o rhywbeth, sa'n cofio. Alright, ie, fi'n gwybod e. Wi'n edrych mewn i'r posibilrwydd bod e wedi dwyn bisgid olaf yn y tun. A'r enillydd. Lle yw? Factor L, be oedd gyda L? Factor L sy'n mynd â hi. Mae Butt mynd yn hollol method acting am y rôl yma ac aros mewn cymeriad trwy'r holl shoot. Mae'n dweud mae e'n obsessed gyda lotion a wnaeth e gostio'r gwmni miliynau o bunnoedd yn prynu lotion tra'n blino. Yn ei eiriau ei hunan, mae lotion yn lush. Diolch.
Bravo! Woo! Helo! Enw fi yw Butt yr Elf. A maen nhw'n galw fi Butt achos ma... Alright Butt, what's that then Butt? Ti'n ok Butt? Ie ie, ni'n gwybod hwnna, cario mlaen. Wps, sori. Yy, wel, ie, yy, yy, diolch yn fawr. Yy, fi jyst ishe, yym, gweud diolch, rili, i, yym, i, i, i ti, diolch ti, i Jed, diolch ti Jed, yy, i ti,

O. Yy t'mo, lico plays. Yym jolly. Bardd rili hir gwyn. Yym het coch. Siôn Corn. Santa!
Helo!
A chroeso nôl i'r Pop Teas. Nawr, amser i cyflwyno'r wobr fwyaf y noson. Be ni gyd wedi bod yn aros am. Matthew!
Ffilm slash fideo gore. O, o, ia, ia, ia, ia, hwnna 'fyd. Hwna fyd. Nice one, nice one. Wel guys, fydda i ddim yn siarad am rhy hir. O, o, ia. Ia, ia, cool, cool. Uh, fydda i ddim yn cadw chi am rhy hir. Mae angen i fi jetio off i LA i'r Oscars, chymo? Uh, fi a Leo mynd i bwrw party ar ôl. Sorry.

Wahanol i bawb, ond eto'n debyg. Bydd ein nana iawn i ddod. Ond o leia nes y tri. Gei yr enilliem yw fi. Joke, joke, joke, joke.
Yy. Y golygfeydd eiconig. A dyma'r cyfarwyddwr yn dod lan i dderbyn y wobr. Fe yw cyfarwyddwr yr holl ffilmau sydd wedi cael ei nomineidio heno. Felly oedd e bendant mynd i ennill rhywbeth da iawn. Oh! Oh! Ie! Clean sweep i'r cyfarwyddwr, dyma fe! Uhh! Yy, so ie, gwaith caled.
Gwaith caled i i fod fan hyn, ond yy yn yr amser oedd anodd, o'n i wastad yn dweud wrth fy hunan yy ti'n neud yn grêt, ti'n neud yn rili grêt, so da iawn ti, da iawn fi. Yy ie, diolch yn fawr. Diolch i pawb, griw i gyd ar y project yma nath neud y breuddwyd 'ma yn yn wir. Yym a 'na ni rili. A diolch yn fawr. O, Jed! Jed, sori, um, fi wedi gweithio gyda Jed loads o weithiau dros y blynydde. Uh, chwarae teg gyda fe, right, chwarae teg. Uh, mae wastad yn rhoi cant y cant, wastad yn trio i ore. Dwi e ddim cweit yna i fi eto, ond Jed, hey boy, ti'n neud yn gret. Fi'n really, really licio beth ti'n neud dy hunan. Mae'n gret y ti.